Ha mi amukela a ka Guy Channel, chanele ya xiyimo xa le hansi kambe yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku tlula ti-channel hinkwato leti mi ti tivaka ta ka Gaza. Namuntlha ni lava ku comment-a hi hi hi timhaka ta Papa Rhulani ti ka ka Munghana Lonene F_M ti-award leti a ti ri kona ta this year so Papa Rhulani a nominate-iwe ka. ka Best Newcomer na Most Popular Song na Best Male Artist so ku ve na ku Papa Rulan a nga wini na yin'we ya award i yo fambisa sweswi so liya ya Best Newcomer yi ve yi teka hi va ri i Ben ten Weezy. So loko ni ni ni swi languta kahle I feel like I think ku ri papa Rhulani a nga ha ri serious ngopfu ka timhaka ta ti-award maybe a twe nga ku ya sweswiya swo va byela ku ya hi yehe i yena a nga ta teka a nga langutisi ku ri munhu u fane a a tirha hi matimba. leswaku ri e a kota ku va a vhotheliwa hi vanhu vo tala ni twa nga ku a nga market ngopfu na manejere ya kona a yi nga ri interested ngopfu loko swi ta hala ka marketing so a ti-award kahlekahle to to lava leswaku munhu a ti tirhela hi n'winyi. because swi endlaka munhu a hetelela a ya ya complain ku ku ve na lava va nga rhobana rhobana ku fana na sweswi va papa Rhulani va nga busy va le ku complain-eni va ri va rhobiwile ka ti-award ti-award ta ka Munghana Lonene ku na ku xavaxavana leswi ho ka hi nga swi tiviki ku ku nga va ku ri ntiyiso na kumbe va nga va va ri na vumbhoni na ka leswi va vulaka swona but all in all

Hikuva ku hangalasa because vo fana na Munghana Lonene yi yingiseriwa like hi vanhu vo tala so loko ku va kha va tlanga music wa wena eka ka radio swi endla leswaku ri i kota ku i va na vayingiseri vo tala swinene na ku tiveka so I think na yona Munghana Lonene yi nga yi contribute-teni ka ku va Papa Rhulani a hetelela a tivekile swinene hikuva yi kha yi n'wi tlangela. munyuziki wa yena. So Baptist u decision ya nga ku yi tekeni ya ku a ku a nga ha lavi ku music wa yena wu tlangiwa a ka xitichi I think i decision yin'wanyana ya bad ngulu leyi a nga ku yi tekeni ene ka video leyi a kha a vulavula hi swona swi ti komba ingaku u byi leteliwa Samantha N'wangavoko papa Rhulani u byi leteliwa

um tirhani hi matimba kumbe um next time tirhani hi matimba mi maketa swilo swa n'wina mi lava vanhu va mi vhotela xisesi lexiya loko ni nghena ka inani ya xona ka Facebook ya xona xisesi va ngo i Ben ten ways xi xi tirhe ngopfu hi matimba a xi xava ti airtime xi phaka vanhu because a wu pfumeleriwa ku vhota kan'we S_M_S kan'we so i fane i endla which I think ku papa Rhulani a va swi ndlangi swilo sweswo so swi ngo tikomba ingaku Eeh papa Rhulani hi ku i jelezeriwa kumbe like ku ku yo tirhisiwa swa vukungundzwani but ya timhaka ta ti award munhu u fane a tirha swa endleka u kuma ku ri a wu na i ku fana na yona i risimu lera ra papa ra ra ra papa Rhulani lera ro sungula I think a ri deserve but a ni lavi ku vulavula tivhuti. ya I think a ri deserve because ri trend ngopfu ene na sweswi ra ha twala kahle but loko munhu loyi u compete-aka na yena a fika a work-a hard even if swilo swa yena swi nga ri ngopfu ku tlula swa wena a nga hetelela a va winile hikuva a kha a tirhe hi matimba. So hi leswi a va comment-a swona ka timhaka ta Papa Rhulani. Ya kona a ku ri kahle ngopfu swinene ni va ni kha ni vona ti-video and a ku tele swinene so congratulations ka Munghana Lonene ku va va i ve na event ya successful and then va tlhe va kota ku maketa vanhu leswaku va va va tele. I leswi a hi lava ku mi tisela swona i ti-interview ta ha to va kona list yi tele swinene ha ta mi tisela vanhu vanani mi comment-a. Mi khi mi hi pfuna kwalaya na kwalayani leswaku chanele leyi kota ku kula mi subscribe e mi tlhe mi share na ti video letiwani mi tlhe mi mi mi mi faka e notification bell leswaku loko hi poster every time swi kota ku hatla swi ku swi fika a ka swi mi notify leswaku mi kota ku vona hi khensini swinene na ti subscribers leti hi nga ku ti voneni inkomu.